Salam dostlar Sfulsli kanalymyza hoş gördük Men Muhammet şu gün görkezjek videomyzda Imoda meselem başga instagramda facebookda zatda pozlaryny satýan edim instagram facebookda pozul men kän olara üns beremok ýöne programmalaryň ýüzlerine ýazyp dur şoň üçin mesele esasan esasy aýtjak aýtjak bolýan imoda hemme türkmenistanda esasy Öňde ýazylýan näme sms çatlaryň biri imo bolany üçin imoda bir imoň içinde nä pozulan sapşenýeler okamaly şony öwretjek dostlar ilki bile size gerek bolýan zat ine şu not iki sany not deyip not save bilen not ikisem çogry programma ýöne ikisini ýetýän işi sadece üýtge ýa dostlar ol play marketde bardyr görkezeýin bildirim geçmişi diýip ýazýaňyz Milli geçmişi. Ýazarsyňyz bu iň ýokarda. Ana bir ýer çykar. Şoň üstüne basýaňyz. Alýaň. Buna almaly öňüňiz. Stanok edip alarsyňyz. Aşakdan beýleki hem not save ikisem bulaň arasynda baň. Oňa da şeýdip ýazýaň. Noki. Safe ine çykdy dostlar. Not safe ine bulam. Bira not safe, birem bildirim geçmiş diýip ýazsaňyz çykýar dostlar. İkisini hem indirip alýaňyz telefonyň içine stanok etýäňiz özüňiz. Ondan soň şular ýaly kol telefonyňyzyň ýüzüne çykar. Not safe'iň üstüne basýaňyz birinji. Girişi. Ine ha. Izinlere basýaňyz. Edil meň edişimden orta bolsa, haýsy dilde bolsa tilpanyňyz ne boldy. Ebede basýaňyz. Bärden şeýle ptiçkadyga basýaňyz dostlar. Biz ptiçka basýan. Indi uygulama. Indi başladı. Şu var. Nädip buna imani, imada hatlar nädip pozulany bilip bolar ýaly. Plyusa basýaň. Ýa-da togalap togalap durýar-da açylýar. Uýgulama listesi togalap togalap durýar-da açylýar. Ondan soň ine aşak geçirýäňiz. Geçirýän geçirýän. Imo beta meňkide 2 mo bolan üçin imo betany goýýan. Ekle basdym. Ina boldy. Bu gün bildirimler ne şygapdan ne gelýär häzir näme ýazylsa. Çykýar dostlar. Häzir imodan hat gelsin. Ina şu wagt jigenden telefonuna sapşeni ýüberdim. Onam pozdum. Ina görşüňiz ýaly, ina this is message has been delayed diýýär. Ina görşüňiz ýaly pozdum. Indi ýaňky not save programmanyň içine girýäňiz dostlar. Muňa bet beýlekisine geçirýän gana Ahmet bro salam gowmy diýip ýazypdyr dostlar görýäňizmi? Ýaňkyny pozanok. Ol byl pozman görkezýä ine Livlin sapşenýa nädip açyp görkezmeli nä dostlar? E, öwretýä özi. Açyk görkezýä muňa özi. Siz diňe ýaňkyda ptiçkalara basýaňyz boldy moda ýazýa. Käbir kişi bilýän ýazdy ýalat ýa-da soňam poz ýa-da men beýtmedim zat bolýa moda bilýäňmi? Onuň şon ýa zatlary.

Birinji izinlere basýaňyz dostlar. Bul nähili programma diýsek, olar hälki beýleki not save görşüňiz ýaly diňe gelýän sapşenýanyň pozulanyny görkezýär bilýäňizmi? Diňe pozulan sapşenýany okamaga mümkinçilik berýär. Munda on ýaly däl. Bul näme? Her hilsine-de hemme zadyna mümkinçilik berýär. Onuň näş taýdan görüşüňiz ýaly aşakda nämäni saýlasyň gelse, meselem tüm uygulamalar diýýän haýsyna basasyň gelse. Boldy. Ine imon goýýan. Imo beta bilen zat işläp durşy bar. Ha boldy dostlar. Indi Seýrediň häzir emodan ýene ýazalyň. Häzir emow ýetip göreliň. Ine şu wagt Ahmet okdyk geldi. Men häzir ol şol sapşenýän pozýan. Ine pozul dostlar. Häzir ediň. Häzir şu pozulsun. Ine görýän dostlar pozuldy. Indi not safe ikinjisiniň içine girip görýäs. Ok, ine dostlar görýän ok hälki gelen ok pozuldy görkezmeýär, açyk görkezýär. Özem bu programmaň nämesi gowy? Şu wagt ara nämeden mesal meselem sapşeniýe gelýärmi lboý zatdan tapawudy ýok youtube instagram facebook hemme zatda sapşeniýe gelse şu programmaň özem size görkezip durýar şu programmaň içine çykyp durýar plan zatdan plan sapşeniýe geldi plan zatdan plan sapşeniýe geldi hemme zat görkezýär pozsun açyk görkezýär size göni şu obisni gelen gelişi ýaly görkezýär pozully zat görkezenok dostlar